so ya hi fanele hi lunghise movha se mama swi namuntlha yi ta va ri one a wu nge ni misi misi hi vuya ni ri mara wu nge ni misi na ku misa na sweswi eh. a ri ni vhe ni famba so ya guys namuntlha mi ta va mi tshame na mina mamasi mi ta mi ta mi vona loko ni vuya mi ta vu ni vekele loko ni vuya na ku swekela delicious meal he na ku swekela swa ku nandzika namuntlha ni la ku bela na masaladi saladi he ya wena mani Mm. a loko ni vuya vhele ni ta va ni twe ndlala so ya guys Kambe ni sungula ka ha ri sweswi u lava u sungula ku sweka sweswi a wu saseka mani Mm, wena mani bihangi pimile

300 minxavo na timbirhi nxava na timbirhi Yee. pu pu pu pu pu nghena la xavela na timbirhi Mhm.
xavela ya hatla yi vuya a swi ta diphenda ku hava ku va lunghisa lunghisa nje loko u heta ta- loko u hat- loko u hatla ha heta ta hatla ni ku so guys ah, mi nga warani ngopfu la nyaka kona ta fika yesuza va tenga a hi kule ngopfu ya ni khiphixi lexi xa ni borha hi leswi ri thula swi fanele ku swi tshama mara lexi tshamisa hi mhaka lexi ni mm-hmm. loko ze ku lungha lexi ta suka nixi so a ri ni vaya guys ke ta mi tshayima na u sala kahle love you goodbye kiss

alright guys a ri ni vaya mina ah! ta va mi ri na mina muntlha mi ngo to borheka love you u tlanga ha ah, mi nge borheki ni ri kona mi nge borheki hi ri kona hi ri kona Ah, guys la se yo famba hi ncancanca la yo famba hi ncancanca xi le ka zero je munhu ta vuya kwala a nga ta famba nga a vuya ah, bebi ta dlaya ku ni misa la mara na ha ri kule guys a na ha ri kule so na fika mara otherwise in terms se three hundred so ya ta vona ye guys na fika nga ri khale Ka yi se ni fikela se ni fikela mara swa tikomba swa ku se ni le ka makhemisi u vona u vona hi timovha ku tala ti tele to ya i number plate i number plate ya wena va nga ni tipa so ya ka yi se se ni fikile lahawani so ya i think se ku na vanhu la a va na munhu ndhawu leyi kumbe va ha tlele. alright guys uh, munhu loyi anga a ndi mu kumanga da ndi mu kumanga so i'm on my way home now ndi endlwini na mama sina yi ta hlamala swa ku ey baby xo hatla xi vutise xo ni tsundzuka fast so so mara ni mi khome foni na ka nta nta nta ndi ndi fika hi nkarhi cause i humile nyana i busy nyana hi swin'wana so minkarhi leyi hi nga twanana yo dola a te ni fika nampundzu ngopfu so a ni kotanga ku pfuka so that's why um yi hambananyana ya minkarhi mara otherwise yi ri ni tlhe ni fika late so sweswinyana a ni tiyela kaya na ti vonela mhaka loyi vhele sa ni mu misa swi swa ka swi hlwile njhani yo dyisiwa kwala for sure na ye wa ni misa so ya guys um a ri ndi ndi vhala nda mi vona eitara ya so guys ni tshemba ngo van'wana a mi tivutise swa kanje ta fika hi zero ta famba tlhavuwe so decide ku tirhisa e, e mali ya mfanelo le munhu loyi maybe ni nga khipa like eh, nga faka one fifty kahle kahle since a nga kona ni ta vhe ni teka leya mamasi leyi a nga ta ni nyika yoho loko mali ya ye nghena and then se sweswinyana kahle kahle a ni nge fiki kahle kahle kaya

a lexi nga ta xi endla mabebeza i te i ta ni swekela swakudya swo nyoxa namuntlha na tisaladi saladi so hayi leswi ti tani guys swi ngo hi to vhela namuntlha hi prepare na hehe a hi kombakomba ku ku endleka yini hi sweka sweka yini a ni surprise yini ei swi hlantswe na tiplate swi hlantswe na na tiplate emativa and your mm, wife material leyi

ndo mi fonela kayi jike kun'wana laha no mi cheka hi nkarhi njhanjhani ah se ni vuyini ta kwihi na ku vona u hlantswe na na tiplate na ta lunghisa u sweka leswi nga ti njhanjhani hi swona ya na la ku endla endla laya swi sa proper

so yeah a no lava ku mi naveta pelepe ra mina hmm. guys lani va ni dya i vuswa bya tona munhu a nga rhandziwi nga u ya vanghani lava swa ni phamela ku ti-containing aha se ni nga ku khomisanyana cause a ni nga se cincele mbedweni laha

ta ku endla salad ya hina then ta ku nga hlantswa cabbage ya hina ta ku endla salad ya cabbage cabbage ta yi tsemelela lawona yo na wisa yo yo okay cabbage ya hina

Kani va byela mahungu la. Ku ri xin'wana wu ni hembela. A ni hembi.
Ni ri khavichi loko khavichi ya salad loko yi tsemele leyi nga yi tsemela hi songo. Kumbe ni na ximbilwana. Swikulo swa na ximbilwana like. Xi swi n'wi rhandza njhani ku na ximbilwana.

u lava ku dya bebi ni endlela lavo la yes ya mina me guys swi tiva
loko a ri nga ri wena a ni to gagaga yo fambile a byi hleliwi a nga ha ri kona na sweswaku ni nge hi bukhabuki no to concentrate ka ka ku tsemelela hi ximbilwana xa mikwa loko ni ta ku tsemelela khabichi leyiwani na ku yi faka na carrot and then ni yi faka na mayonasi hi leswi ni tivaka kosolo yi endlisiwa swona mara van'wana va yi endla so va nga faki ni ri va yi endla va nga faki carrot naswo swa nandzika mali awu good, good husband na nahlangana ku ya kwihi ku ri va njhani mali guys se ni hete ni ku gretela carrots ya mina se ni la ni faka la ka cabbage la and then ta swi mixela exi ko ku ri se ni mixela ka xi loko no swi mixela la exi cabbage ya hina

ari busy busy lawani guys a ndzi zangi ni endla swa fensi ngopfu a ah, ni ti endlela sweswiwa ntsena ndzi zangi ni endla swo tala sweka nyama ya mina ni ku rhayisi and then ni pfula khuwa then ni endla kosolo sweswo tse ya leswi hi nga ta dya swo namuntlha a ni la ku endla na chakalaka se ni vona ku ha chakalaka yi represent hi kosolo se ni vhini lolowa ni vhini swi fika ma vo mara swa swi beda swi fana loko kha u dya rice yi ri white yi ri one i guess a swi nga bede ngopfu ma vo ka nyama relax ni blind na sweka dede ni sweka za vo mhana yo le mapatwini laviya ni swi twisa nyana
Uh, guys e eh, munhu a tlela be xirhon'wana ya xin'wani kume bebi se heti no sweka ye heti no sweka a ah, wu ri ni dya swilo swo nyoxa hmm. ni n'wi kuma i dyile i dya mani leyi i ni tshika ni tlela a dya a dya a heta Antes de eu No, won't push it a little.
Push it in back. Spin. Ler pele pele maba. Nasa mai mo ke pele pele. Pele pele ka rice, pele pele ka rice. A jiwa na rice.
Sana nyama yako. Tuma nyama. Nyama yako, ne? Adwe bebe, kuna la kupuza teo.

so ya guys munhu se le ku dyeni laniwani ma swi vona na n'wina so loko xa swa mi sungula yona video leyi mi afika le makumu thank you for watching don't forget ku like mi subscribe mi share mi vitani van'wani vanghani van'we va ta va ta hi cheka since mi swi tivaka hi tshama hi posta every saturday

thursday tshama hi posta guys and then ku na ti-short video hi posta anytime nkarhi un'wana na un'wana mara hi xitalo hi vame ku ti faka la xikarhi la ku mi nga borheki ma swi twisisa let's say uh, tanihileswi sunday uh, friday wednesday la xikarhi lani hi vame ku ti faka faka ko ti-short video nyana ta ku mi hlekahleka nyana mi hungasa hi tona so anyway thank you for watching guys thank you for watching guys